Dhalaalee ciisan gartee meeqa? Haa dhufte. Of. Boo dhiiga kee harkaan tokkoon fadhoon. Mucaa olaa deddeemu. Ah, wai, wai, wai, mataan sinaf naka. Mataa waa sinaf naka. Dhiirummaa naaf Ii, agarsiisa. haasu wallaantu urjiin. Urjiin baanan sana haasu wallaantu haa. Dhiiga kee kana maallaqaan bitamtee duraan akka neef gootee mee? Ii, haa dhuftee isiin san dhiiga kana sirraa haa baaftu. Eenyu ati moo? Ati siif hin geenye. Hamzaa yoo Sanii dhiiga miti. kana

Saantaa qabdaan sun jaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu daawwattoota irra hawwamtoota keenya bakka jirtanis akka kiristaanaatis ashamaa harka fuunee jecha. Akkasi eegaa gadda guddaa irra jirra. Homa owwa garaa irra na boofta kan. Dachaa walii si yoon buusina.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kabjamtoota fi daawwattoota maammee egaa akkuma agartan ammaan tana maammeen cafaqameeti itti nama namni itti bitamee akka cafaqamees taa'u jira gaddallee gadda guddaa keessa jira wallaahi waan jennee isin ibsinu hin qabnu yaani aarree bilbillee ibiddi kan nu keessaa Bilbila ani akkuma taanu hin beeknu hin maltan. Eh, akkasuma ani har'a wanneen isinitti himuu dhufee daawwattoota keenya eh, ani dhiigni kiyya dhiiga sareetii miti akkanatti nafuuf eh, hamza atii fi waan wajjin deemu kiyyaan us baastaa san

hin baatu. Siirii ati jettuus tolchee tillaa zabbaxee ifirraa eegna. Guyyaa lama yoo guddatte. Isii hiituu, isii hiituu, na hiituu, barii hiituu, abbaa feetetti hiiti. Wallaahi guyyaa lama, guyyaa lama, sad- tortuu sadii. Kan booda ifirraa hin hiika, anaatu si garsiisa akka dhiyeetti nama wajjin wal waan bartutti takka sin godhu waan takka waan takka ammoo waan takka sin godhu bara amma

Nama afurii shanii sitti hin bitamu garuu hanqina isaanii biratti arganii gurbaan kun nu dhiisuu nam shanii jahaan tokko hidhanee bara osoo dhiirummaa qabatanii nam shanii mi Ah. siyuu hidhuu hin qaban. bar akkanadhatti bar dhalaa hunda nabbitanii bar dhalaa dhalaa dhalaa amma dhalaa isinii qopheessanii kaayanii bar nama dhiirummaa guute godhe Ta dhalaa numarra dhiisi Dhalaa yaadini keessaa. ta dhalaa numarra dhiisi.

Guyyaa san Hamzaatu nu wallaalleetiin dhiiga afaanii harcaafne wallaahi billaa akka inni hin jenne godhuu wallaalleetiin garuu kabajneetuma dhiifnee mi erga san fedhaga erga harkee akka deebise ni laallaqa hayyee ifii tumtanii mucaa hambaa kana gootanii nama furii shanii Ifiif karaa kana fatanii irra deemu jirtanii minti. karaa kana tolchine isin irra deemnu karaa kana feenaa haga turaatu karuma kanaan eeggatu jiraan dhugumaan isin himaan karuma kanaan eeggatu jira. Yaa Nama Nasruu.
dhaluun qaba. Nasruu wallaahi wabillaahi.

Dalagaan kee geessinu. Biyya kana keessatti dalagaan geessinu. Allaan namni nasruu arke. Egaa ilma Oromoo tokko namni yoo miidhee Oromoon itti calleessite rakkoo nuti qabu. Namni nasruu arke bakka itti arkitanitti koomantii keessa naa katabaa qofa isaa fi Hamzaa. Hiyyaa sheekaa nadhoon aggadu kana.

ijoollee goddanyaa isaatiin bakka isaa deema. Inni dhabame taanaan waaqsin billaa zariin keessan lafa tana irratti naan lafa tana irratti deemtu. Amma sinirraa hin gabaabsa daawwattoota keenya namni barii agartaniis koomantii yookaan nu dawwalaa bilbilli ni jira. Isaan lameen irraa nama ta'ee yookaan ana nu dawwalaa barii dhabnee jirra barbaanne. Rabbi nagaan haa mul'isuun jaa. Garuu isaan lameen yoo tuqan

Wallaahi ani isin himeetu jira haa mucummaa si waa ta'u.
Ayyee galatoomaa isinis na dhageeffachuu fi
Inshallah waan ta'u ta'u isaaf hojjetu fedha donolee isin guddifne warri barii koomentiin argitan jala deemu. Akkasii akka jirru waliin baanee moo jirru hawwa mucaa isa waa godhe mucaa kanaa hawaa godhe nuti callisne dhugaan seenaa hin callifne yaadnu guyyaa gadi jirran hin callifne garuu inni suffaa waa taanaan duniyaantu waliin baddee beekaa. galatoomaa isin.